Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. I mewn yn y fideo hwn, rydyn mynd i rhagwylio o gwmpas ynglyn â sut i ychwanegu a graffudd i'r er, cyfundrefn weithrededd Linux hwn. Mae'r hwn gyda'r uh, dosbarthiad, gyda'r enw Devuan, D-E-V-U-A-N, ac ar gyfer yr amgylchedd deddfwrig rydyn yn defnyddio yr un gyda'r enw XFCE neu XFCE. Felly, yn gyntaf i braf holi y ydy yr argraffydd yn gweithio ar y cefngrynfwyrdd hwn, dwi'n mynd i um, rhedeg yr adolygydd destun um, gyda'r enw mousepad. neu'r pad llygoden neu'r uh, clustog llygoden. Felly, i mewn yn yr adolygedd testyn hyn, dwi'n mynd i tepio mewn y geriau hello byd, a wedyn i'w agraffu, dwi'n mynd i pwyso ar botymau neu bysellau, control P neu rheol uh, P fel hwn, a wedyn does dim unrhyw argraffydd wedi cael ei um, mynd sefydlu,

am XF ac E, a wedyn i dewis y system neu cefn drefn, ac wedyn i dewis yr print settings neu gosodiad deu, argraff fel hwn. Ac wedyn, um, fan yma mae'n dweud um, does dim unrhyw argraff fydd wedi cael ei gosodadu yn eto. Wedyn, os ydyn eisiau i ychwanegu argraffiad, mae angenrhaid i ni i glicio ar y botwm fan yma i datgloi yr gosodiadau ar gyfer yr argraffiad hwn, a wedyn mae angenrhaid i ni i um, mewnbynnu yr cyfrin aer. Wedyn nawr, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i ychwanegu ar graffydd, a wedyn fan yma mae gyda ni fy'r argraffydd sydd o'r model HP DeskJet 2721, felly dwi'n dyfalu ar yn gallu dewis yr un fan yma ar gyfer y teulu o'r HP DeskJet um, 2700 ac wedyn dwi'n gallu clicio ar yr uh, dewisiwr hwn ar gyfer USB oherwydd mae'r graffydd wedi cael ei gysylltu gyda cyfrifiadur uh, trwy'r er cabl uh, USB ac wedyn clicio ar y botwm ar gyfer yr mynd ymlaen fel hwn ac wedyn nawr mae'n yn chwilio ar gyfer yr gyrwyr neu drivers ac wedyn yr yn gallu um, dewis HP fan yma ac wedyn clicio ar yr forward neu mynd ymlaen ac wedyn unwaith eto um, oherwydd mae'r er model o'm um, argraffydd HP DeskJet um, 2721, felly dwi'n gallu dewis yr dewisiad argymellwyd fan yma, sef y cyfres o'r HP DeskJet fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu cillo ar y botwm i'r gweithio fel hwn. Ac nawr, os dwi'n clicio ar y botwm i argraffu y dudalen prawf, beth sy'n digwydd? Cawn ni'n gweld. A wedyn clicio ar y botwm iawn, fan yma. Felly, a dwi'n yn edrych ar fy argraffydd ar y foment yn does dim um, unrhyw beth yn digwydd. Nawr, os dwi'n yn agor yr uh, cyw ar gyfer y uh, jobinau, ar gyfer yr argrafydd, felly a maen nhw'n yn achros i cael eu prosesu, ond does dim unrhyw beth sydd yn digwydd fan yma. Wedyn nawr, ar ôl achros ar ôl ambell o funudau, does dim unrhyw beth yn digwydd felly, ymddengys mae rhywbeth o'i le, gyda'r yr gosodiad o'r yr grafydd hwn. Nawr mae'r yr jobyn wedi diflannu oddi wrth y cyw ac wedyn os dwi'n yn edrych ar fy y grafydd Felly nawr mae'r er, golau yn fflachio ar fy argrafydd, ond does dim unrhyw beth sy'n digwydd sydd yn dod allan o'r argrafydd. Unwaith eto, yn ymddengys, mae rhywbeth um, o'i le gyda'r uh, gosodiad o'r er, argrafydd hwn. Felly, ar ôl ambell o'r chwilio am ymddengys, mae angen rhaid i mi i mynd sefydlu yr meddalwedd um, gyda'r yr enw HP Lib. Felly, os ydyn yn edrych i mewn yn y cadwfedd um, ar y cyfrifiadur hwn, trwy redeg a gorchymyn, sudo a wedyn rpt cache. neu'r y cydfan ac wedyn polisi neu adwyaid ac wedyn yr enw o'r pecyn o meddalwedd sef HP lip a wedyn bwyta ar, ar y botwm doddiad. Felly, yn ôl yr allbleniad hwn, beth y mae'r hwn yn dweud i ni yw um,

ar ôl gwneud yn sicr yr hyn wedi cysylltu gyda'r rhyngrwyd. Nawr, i mewn yn y allbennod hwn, mae hwn yn dweud mae angen rhaid i ni uh, 21.9 o megabeitiau o ofod, felly ar dyn ni'n eisiau i barhau, a dwi'n mynd i dewis ydw, fel hwn. A dyna ni. Nawr, os yr un yn anrhedeg y gorchymyn am um, studio ABT cache policy HP lib, nawr mae'n e'n dweud mae'r er, pecyn o'r meddywedd gyda'r enw HP lib wedi cael ei mynsefydlu. Ac wedyn nawr, os yr un dychwelyd i'r er, rhyngwyneb ar gyfer y cosodiadau, ar gyfer yr er, y graff fyddion, nawr os yr un unwaith eto clicio ar y botwm i datgloi hwn, Ac wedyn, ynglyn â'r er, y grafydd oedd wedi cael ei sefydlu yn cynharach, um, yr un gallu dileu hwn, ac wedyn yr un gallu ychwanegu un newydd, ac wedyn dewis HP DeskJet nawr, mae gyda ni y meddywedd ychwanegol sydd yn arddangos i mewn yn y uh, rhyngwyneb yn yma, um, oddi wrth um, meddalwedd oedd newydd wedi cael ei sefydlu, sef HP Libs, um, HP um, LEP sydd yn cynrychioli y geiriau HP Linux Imaging and Printing, neu'r er HP Agraffu ac uh, Llunio Linux. Nawr, os ydyn nhw'n dewis hynny, ac wedyn pwyso ar y botwm i mynd ymlaen, ac wedyn i clicio ar y botwm i'w cymwysio fel hwn ac wedyn nawr os ydyn nhw'n clicio ar y botwm i graffu yr dudalen prawf beth sy'n digwydd cawn ni'n gweld Nawr, mae'r er agraffydd yn agraffu y tudalen am heb drafferthion o gwbl. Ac dwi'n gallu clicio ar y botwm yma Ag efe iawn ac wedyn clicio ar y botwm ag efe iawn hefyd fan yma. A dyna ni, dyna'r y dudalen prawf oedd wedi cael ei agraffu yn llwyddiannus. Felly os ydyn yn defnyddio yr agraffydd yr HP, yn enwedig i mewn yn y gyfres DeskJet 2700, dyna sut rydyn ni'n gallu ychwanegu yr argraffu yn llwyddiannus i'r cyfundrefn yn wybodaeth Linux ac wedyn i'w um, defnyddio i'w agraffu dudalen yn llwyddiannus. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff gan iach a hwyl.